Tindi omu bwire bw'obwire bw'okuterekyerera kw'abagane, tindi omu bwire bw'okushiisha obwire, aa, ndi omu bwire bw'Ebyakozirwe Entumwa nari Ebyagambirwe Entumwa, obwire bw'omwinamo, obwire bw'endagu nibwo obwo, nibyo Ebyakozirwe Entumwa, nibyo Ebyagambirwe Entumwa, obwire bwabo nibwo obwo abatwenzi kutyamuka, haza amaraka gaabo gari omuri inywe. Ebi nkugamba nari ebi bashemereire kuba nibagambira ensi nibabira by'omuringi. Abandi abu murikuhurira bari omu myoyo y'abagara, bari omu kuterekyera, bari omu kushanguriza, nabo nibashaka nk'amadiini, nibashahashahura. Noija kugira ati, Ndeetera milioni ikumi, nkubingyeho ekyago, zimuhagire. oyanga kukira, ebizibu byeyongyera, bari omu kutangiriza, bari omu bwire bw'omukyeno, nibashaasha n'abarwaire nibashaasha. Aha nibwo bucwezi nari nibwo butumwa bw'abacwezi oburikwera nari obw'obwire bwabo obw'abacwezi kugamba buri kimwe kyona eki barikwenda.

A Nyowe nkaabaire ningyenda omu nsi ningishabira, mbaasa n'okuza Murago nshabire abarwaire. Kwonka eki abacwezi bangambiire, bangira ngu ensi eijwire omugayo n'empaagi. N'ebi ebi bariho naitwe tubataire habw'obutamanya na n'omukyenda. Bangira ngu mbwenu twakuha obushoboorozi n'amaani okubinga daimooni n'okutamba buri ndwara. Reka abantu abo Babanze bakitakire. Omuntu agire ati, Ruhanga atonyigurira eirembo ri naakubaasa kukiriramu, mbwenu tumukingurire eirembo ryaitu. Kwonka hati waaza kubairikamu okaguma noogyenda nooshabira ogu nooshabira oriya, noobashanga aha swiiti, nooza omu maka gaabo nookora buri kimwe kyona, n'obu oraabatambire nibaija kugira ngu n'obwengye bwabo. Nibaguma nibamanya ekyaba ekimurimu, we naate, eki barimu, we naateekateeka ngu amagyezi ge. Niko gaakureeta okamukorera agyende butaagurika. Kandi oburungi bw'abacwezi bushemereire kuba nibugaruka omu nsi. Ensi niija kugitambira ahabw'okuba abacwezi tibariho omu Karamoja, abacwezi tibariho omu China, abacwezi tibariho omu Nyankore. Ni Mwoyo Orikwera owaabaire ari omu nsi in the beginning y'okutonda omuntu nari y'obuhangwa bw'omuntu. Nari ningamba obuhangwa bw'omuntu, tingamba obuhangwa bw'omunyankore? Nari ningamba obuhangwa bw'omuntu, tingamba omujungu? Nawe n'omuntu? N'omuntu. Ningamba omuntu, ningamba mwoyo ogw'omunda, nari ningamba omu kutandika kw'omuntu nari omu kuhangwa kw'omuntu? Bakampa obutambi bw'okuhangwa kw'omuntu. Nintambira omu China, nintambira omujungu, nintambira omu South Africa, nintambira, nintambira buri muntu weena.

Oreebe ngu buri kimwe kyona naiwe ahu oizire nari ahi weeguza kwija kureeba ogwo muntu, waabugabugana n'obusingye kandi n'obusinguzi, buri kimwe kyona na hati waakira obu waashutama omu maisho, waakira, nyowe mpairwe obushoboorozi kugira nti waakira okakira, ahabw'okuba tiinye ndikukora, nihakora omucweezi nari Mwoyo Orikwera. Otareebwa. Otareebwa, kandi owaatuzaariirwe ngu nari owaabaire ariho, nari hanga omu muryango waakahanga ensi, Akaarwo na Mwoyo Orikwera. Kandi ati ogu omuntu owaabaire ariho naamanya buri kashonda koona aku ashemereire kukwatamu, omuntu akamereera nari akamera nari akabaho. Hati nyowe ku nkugira nti, Waakira, ogwo omuntu owaanyetsire agyenda akiza. Ku nkugira nti, Tunga, ogwo agyenda akutungisa, ahabw'okuba ekigambo kye kiri omu kanwa kaanye. Ku nkugira nti, Shugaana, oshugaana. Obwo nibwo bushoboorozi bwa Ruhanga.